Haut op den Dag viru 64 Joer hat Luxair hiren éischte kommerzielle Linnefluch. Den Ursprong vun der nationaler Fluchgesellschaft geet awer nach méi wäit zréck. Wat Schottland mat der Geschicht ze dinn huet a wéi eng Momenter d'Entreprise besonnesch markéiert hunn. An enger neier Episod vun eiser Serie Hashtag History kuckt de Fränk Grotz mam haitegen Direkter vun den Operatiounen zréck op d'Geschicht vun der Luxair a seng perséinlech Carrière.
31 Mäerz 1962, Déi national Fluchgesellschaft mam Numm Luxair ënnerhëlt hiren éischte Vol mat enger Maschinn vum Typ Fokker 27 Friendship. Fir 44 Passagéier geet et vum Findel op de Paräisser Fluchhafen Le Bourget. D'Geschicht vun der Luxair geet awer nach méi wäit zréck a fänkt scho kuerz nom Krich ënnert engem aneren Numm un. Op Initiativ a mat der Ënnerstëtzung vum Staat gëtt den 9 Januar 1948 d'Gesellschaft Luxembourg Airlines Company gegrënnt. Wéi koum et zu dëser Grënnung? D'Motivatioun war sécherlech eng änlech wéi et haut och nach ass, wat d'Raison d'être vun der Luxair ass, Dat heescht, eist Land, wat jo awer dann, dat war just nom Zweete Weltkrich, un déi Haaptgrousstätt vun Europa unzebannen, dat war natierlech dann Paräis, Frankfurt a London, fir och do Business ze maachen. Mir waren déi Zäit schonn als klengt Land relativ international ausgeriicht an dat domat wollt et dann ufänken. Nieft dem Business maachen och dem Grand-Duché seng Ambitiounen, fir ee vun den Zentre fir déi europäesch Institutiounen ze ginn, Fluchverbindungen onverzichtbar. Luxembourg Airlines Company gehéiert zu 60 Prozent der Scottish Aviation Limited. De Rescht deelt sech tëscht dem Staat, der Banque Internationale a Privatinvestoren op. D'Airline operéiert am Ufank mat zwou Douglas DC-3 vum schottesche Partner. Ugeflunn gëtt nieft de westeuropäesche Business-Metropolen och eemol an der Woch Tel Aviv. D'Entreprise huet awer wéineg Succès an d'Scottish Aviation trëtt hiren Undeel un déi amerikanesch Cargo-Gesellschaft Seaboard and Western of. Luxembourg Airlines transportéiert elo just nach Vueren, dëst mat enger Curtiss C46, déi si keeft, an un d'Amerikaner verlount. Den 19 Juni 1958 verongléckt dëse Fliger awer bei engem Trainingsfluch zu Stuttgart. D'Pilote bleiwen onverletzt, de Fliger ass awer verluer. D'Luxembourg Airlines Company beschränkt sech dee Moment nach just op den Handling um Findel. Am Oktober 1961 kënnt et dann zum Neistart vun der Entreprise. Ënnert dem Numm Luxair huet de Lëtzebuerger Staat elo déi meescht Deeler un der Airline, déi am Mäerz 62 de Betrib ophëlt. Mee och am neie Format bleift et schwéier fir mat Kuerzstrecken ze iwwerliewen. Also Kuerzstrecke sënn d'office quasi ni rentabel, weder bei der Luxair nach bei iergendenger aner Airline, sief dat bei enger Lufthansa oder bei enger Air France, also hire Succursallen, déi mat deene klenge Fliger, déi méi kuerz Strecke mat enger dënner Frequen oder mat engem dënnen Opkomme musse verbannen, dat ass ëmmer quasi käschtendeckend am beschte Fall. Well d'Business-Reesen weekends an am Summer net vill gefrot sinn, proposéiert Luxair ab 1964 och Touristendestinatiounen wéi Nice, Palma a Barcelona. Well ëmmer méi Clienten heirunner interesséiert sinn, stellt Luxair sech 1968 méi breet op a proposéiert Pauschalreesen. An do hu mer dann eebe Luxair-Tours gegrënnt, fir eebe och grad déi Saisonalitéit opzegräifen. An do war och eng Demande entretemps do, fir eebe esou Packagen am héichqualitative Beräich unzebidden. Dat hu mer gemaach. 1970 trëtt d'Airline dann mat der Caravelle an den Jet-Zäitalter an. Dat war ee Quantesprong déi Zäit. Mir waren deemools, natierlech hate mer schonn Turboproppen, Mee déi konnten evidenterweis net esou wäit fléien, waren och vill méi lues. An deem Jet-Zäitalter konnte mer méi Leit transportéieren an och méi wäit transportéieren, wat onbedéngt gebraucht ginn ass. En neit wichtegt Standbeen entsteet am nämmlechte Joer fir Luxair mat der Grënnung vun der Cargolux. Mir hunn also op der enger Säit den Expert vum bis dohinner Handling, dat war dann d'Luxair mat dann och engem Passagéieropkommen, an op der aner Säit den Expert fir just nach de Cargo ze transportéieren. An well d'Luxair jo Cargolux mat gegrënnt huet, hu mer natierlech och den Handling vum Cargo gemaach an dann als eng Sous-Entitéit vun der Luxair, déi net eng eegestänneg Firma war, déi einfach den Handling vum Cargo war, mee déi mer dunn iergendwann eng Kéier Luxair Cargo genannt hunn. 1976 presentéiert de Roger Sietzen, laangjärege CEO vun der Luxair, de Cargo Center mat enger Surface vu 7.700 Meter Carré. D'Gebai gëtt ëmmer nees erweidert, bis 20 Joer méi spéit schliisslech den neie Cargo Center kënnt, deen haut mat sengen 58.000 Meter Carré 1,2 Milliounen Tonne Fracht pro Joer kann ofwéckelen, allerdéngs net méi vun der Luxair geréiert gëtt.

Dat huet eis Demande stabiliséiert an et muss ee sech jo mol iwwerleeën, haut fléie mer nach 737, natierlech Nofolgermodell an ëmmer verbessert ginn, och aner Motoren, mee dee Fliger ass also schonn iwwer 50 Joer laang huet dee sech weltwäit bewäert. Ab 1986 operéiert d'Gesellschaft Kuerzstreckeflich och ënner dem Numm Luxair Commuter. Eelef Joer duerno gëtt dës Aktivitéit awer an d'Haaptfirma integréiert. 1991 kënnt den Daniel Colling als Pilot bei d'Luxair. Ech hunn eng Première gemaach an do hunn ech och meng Lizenz gemaach an do hunn ech mech da beworben. Et war just am Golfkrich, dat war relativ zou dunn déi Zäit an do stounge mer op eemol zu 80 Leit do an der Selektioun an ech hat mech dunn och e bësse virbereet fir d'Virfléien. Du war ech extra an d'Schwäiz gefuer fir do nach eng Kéier eng Simulator-Sessioun ze maachen. A grad do, wou ech dohanne war, krut ech dunn ugeruff, ech misst elo direkt op Bréissel komme fir d'Selektioun ze maachen am Simulator, wat ech dunn och gemaach hunn. Ech si vun aus der Schwäiz dunn op Bréissel gefuer, mam Auto natierlech, fir déi Selektioun dann do ze maachen am Simulator. No an no flitt hien op deene verschiddene Modeller vum brasilianeschen Hiersteller Embraer, déi d'Luxair säit dem Enn vun den Achtzegerjoren fir hir Kuerzstreckeflich uschaaft. D'Fokker 27 aus der Pionéierzäit waren duerch den Nofolgemodell Fokker 50 ersat ginn. 2002 sollt d'Lëtzebuerger Aviatioun mat engem Fliger vun dësem Typ awer seng schwéierste Stonn erliewen. Duerch eng hektesch Approche a Relatioun mat engem technesche Feeler un der Maschinn fält de sechsten November eng Fokker 50 zu Nidderaanwen erof. 20 Mënsche kommen ëm, ee Passagéier an de Pilot iwwerliewen. Virdrun war ee relativ onbeschwéiert, eis konnt keen eppes, mir waren tiptop, dat war alles wonnerbar an dat huet schonn, war wierklech traumatesch fir fir vill Leit, och fir mech selwer. Ech war deen Dag selwer war ech um Flughafen hei zu Lëtzebuerg an ech hunn notamment op deen do Fliger gewaart, well ech sollt mat deem als Passagéier weiderfléien op Paräis fir an de Simulator ze goen. Wou ech dunn an de Simulator gaange sinn, du war d'Operatioun war jo reng zwou Stonnen dunn blockéiert an du sinn mer mat engem aner Fliger dunn geflunn. Dat war dee schlechste Simulator, deen ech jee a mengem Liewen hat. Souwuel ech wéi och de Kopilot wéi och den Instrukter, mir waren alleguer net bei eis. Also dat war schonn extrem traumatesch, souwuel dee Moment wéi och nach all déi Jaren duerno. Dat huet eng e Changement wierklech bewierkt och an och hannendrun an der Kultur vun der Luxair, vill méi safety-orientéiert, vill méi prozedural. encadréiert a keng Shortcutte méi an dat dat war schonn e risen eng risen Tragödie fir eis. Aus der klenger Airline vun 1962 ass e Betrib mat 3.000 Mataarbechter ginn, wéi d'Covid Pandemie 2020 och d'Luxair staark trëfft. Déi Zäit war ech du schonn an der Direktioun och. Eis Éischt Uleies war fir keng Leit mussen z'entloossen a fir déi Firma erëm op d'Been ze stellen, fir datt se mol iwwerlieft. An dat hu mer dunn och hikritt. An doduerch war d'Moral am Fong guer net schlecht. Mir hunn vill méi zesumme gehalen a mir hu gesot, ok, wat muss mer maachen, fir déi Firma nach ze retten, well dat ass an enger Vitesse passéiert, wat ech och ni fir méiglech virdru gehal hätt. No Tripartitsverhandlunge kann e Plan de maintien dans l'emploi ënnerschriwwe ginn. Vill Personal geet an de Chômage partiel. Fir d'Pert bei de Connectiounsflich ze kompenséieren, setzt een ënnert dem CEO Gilles Feith op nei Destinatioune wéi Dubai. Donieft hëlleft besonnesch déi héich Cargo-Aktivitéit wärend der Pandemie, d'Kris ze iwwerstoen. Ab 2026 steet d'Erneierung vun der Flott bei der Luxair am Mëttelpunkt, woubäi een hei mat Boeing an Embraer op zwee Constructeure setzt, déi sech fir d'Entreprise bewäert hunn. Éischte Vertrieder vun dëser méi nohalteger an effizienter Fligergeneratioun ass den Embraer E195 E2. Klenge Bémol bei der Euphorie ass allerdéngs, datt d'Joer schonns mat techneschen Incidenten op dräi verschiddene Flich ugefaangen hat, dovunner ee grad op dëser neier Maschinn. Et hätt dobäi laut der Luxair awer zu kengem Zäitpunkt Gefor bestanen. Wéi gesäit den Daniel Colling, deen haut nieft senger Aufgab als Direkter vun den Operatiounen och weiderhi Pilot op der Boeing 737 ass, d'Entwécklung bei der Fligerei säit dem Ufank vu senger Karriär? D'Fligerei huet sech elo nach net esou grondsätzlech geännert. D'Technologie ass natierlech eng ganz aner ginn. Ze vill, vill, vill méi Fligeren, vill méi Airlinen, déi et ginn, och an Europa. Dat ass also vill méi congestionnéiert. Et ass vill méi prozedural ginn. Dass zum Beispill GPS gouf et déi Zäit och net. Mir si wierklech quasi nach vu Statioun zu Statioun geflunn. Dat war fréier nach alles e bësselche méi archaesch, wann een dat esou ka soen. Wärend eng Airline wéi d'Luxair bei der technescher Moderniséierung a villen aneren Aspekter ka virausplangen, bleiwen déi geopolitesch Entwécklunge wéi rezent am Iran awer ee Facteur, dee begrenzt previsibel ass an ee staarken ekonomeschen Impakt kann hunn.